akagwe ahariga nakatukunyesebere radio west gamba gamba mpre otaryesiga mukazi ya maawe omushaija ori oku otaryesiga mukazi weena ahu yaakarabire omukazi ni kare erya omukazi ni kare erya otarimwesiga reero orakora ebintu yooyesiga omukazi byona babikora hamwe kandi family husband and wife.
Wakireeba? So master iwe akagira ati omukazi akore eryeye Eh. nanye nkore eryangye buri omwe esente abiike ezeeye tubugane omu kitanda. Akaija yaayebwa kumanya ngu omuntu naabaasa kwehendurira mu- omu- nk'oku orikureeba empini, Hurira eh, akagu. omuhini gwehendurira ki? E- Emufuka.
Omushakuru.
Ai, ai, ai,
ai, ai. Eh, Hurira akagwe. Nk'oku orikureeba Aha.
omuntu naabaasa kwehendurira ari omuntu waawe. nk'enogo ei barikweta ey'amagabari hamwe n'endiiro, n'endiiro noomanya omukago gwabyo byombi n'okukozamu. Mbwenu otaryesiga mukazi weena n'obu yaakureetwa ki, shana ahu waakunzire kunda amabunu g'omukazi, kunda eibeere ry'omukazi, kwonka kandi ebikwatiraine n'esente n'entaasa, omukazi murugeho. Eyokuza tokuza okushohora hati ori aha gye kuriya ndi nyamushaija bambi emyaka etandika kumutwara kumutwara kumutwara haza aija ajugiramu ekirwire kigumire ekyekwetengisa kuza kushemezebwa ahairwe
aha babanza bakwihaho ebyokurya bakutabutura. enyama noza kiryaho nokugira ngu orye akakye kakye ecupa za beer namarwa nobirugaho nangwa nyowe obwo bwire emyaka yangye ku eryahika noza kuba waherize
emyaka yangye ku eryahika ebi warire tibikukumara kirugiirire emyaka eyi wahikaho nyowe wayenda onyihe aha nyanya wayenda onyihe aha mugati wayenda onyihe aha muceeri wayenda onyihe aha sukaari kwonka otarinyiha mukazi prostate.

Emyaka yoona ei oraahise gyenda n'omwine mbuguru. Hati, nyamushaija bambi ku ashaasha, benda ngu bamutware ahandi hantu h'amaani kubaasa kumushemeza, kugira ngu akaabugaruka omu magara g'ensi egi, agire amagara marungi nk'abandi bantu. Rya akantu kaawe oku kyariho. Hati ayetuurira abaana n'omukazi ati, Ebintu ebi byahika, bandifaaringa omu marwariro g'aheeru, kwonka kikaba nikintaagisa miliyoni nka ataano.

by'eka egi. Kandi bagira ngu hariho rukundo n'akakaikuru karatagata. Hakaba hariyo puloti emwe omu tauni. Omushija agira ati, Nyowe ndiho naaza kuguza. Hakaba hariho omwana owaabaire naatuuraho aha puloti egyo. Kandi obu atuuraho, akaba ari nka keyateeka ahabw'okuba ishe akaba amutaireho agume naareeberera bizinesi ezo. Agume naabanja za reenti n'ebindi. Akagwe kaataahamu gye mbwenu. Okuza kuhika aho ngu kagwa aha ngu itwe ebi waatwire n'ebyaitu. Okuza kuguza kwataahamu.
Okuguza tikuriho.
Omushaja aho arira ati akanka baby ekyokugamba tikiriho bamwe bamurega manya ngu toyine ekyokubaasa kuguza ngu nebya family hariho akari. Hati omushaija ayebuzabuza ngu akaba ayinemu amagezi akaba yaguzireho akantu ke kakye kaharubaju kobusente bukye bukye ayeta banywani be bashuka ekibiina ngu munywani we taragwa aha ahabwokuba kuza kuriya bakamushemeza kyonka Niki ekikwetagisa? Barundana sente ngu reta Ivan, Ivan aija ataho nka nka abiri, ondijo ataho ashatu, finally batu barundana obusente kwonka omushaho amutwara ekizibu ku yahikire aheru. Ebi baabaire nibaza kushemeza byaguma byangire kukora. Hati orakabagambe, Tinahitsya myaka abiri na mwenda,

Ku baagaruka kumuziika naabaire nibakimanya abaagenzire nawe n'abanyabuzaare abaarundaine sente. Hakaagira omuntu owaha sipiki aruforo. Iwe oyoka wari okaaruha? Ndiyo nimbuuza.
Haza ekibuuzo nk'ekyo mpo by the way. Oraakigarukemu gye. Ah! Oraakigarukemu gye. Egyo n'enshonga mpango.
Twineho akapiira k'omukago. Ogwa nkahe? Ii, Ruhiira Millennium Sacco. Ruhiira Millennium Sacco yaareeta akapiira ngu, Rwiguuga. Kandi hati tukozeeho ebisasayizi. Ah-ah.